Harutsamwi, haruna zvisharu. Runotenda zvese, rune tariro. Eh, mashinga idzi. Shoko hama yangu.
Ah. Ndokurarama kauko. Wakutogara mutaundi kaiwe. Eh? Apa une solar. Eh. Mota yakapaka zvayapo. Eh. Eh, unoswera uchingoona kuzi tv rako riya zihombere iwa mm. vana shoko mm. kukarika mm. tange namo unofanirwa kuzviitirira zvinhu izvi eh, uri kuona sawira mm.
isisi tinogara tiri makwedu kukuyuku mm -hmm. asi zvese izvo hatina uri kuona isusu tamberi mm -hmm. takuita block irrigation pairrigation scheme apo block chii block irrigation shoko uri kunono kaunza bhegi rako ndiise mumba apo ndonokuratidza zvandiri kutaura ah. eh, andechoko
mashinga idzi ehe ndizo saka unondiudza kuti munda wako wese uyu aiwa shuko isana pasi mira ndikutsanangurire hama yangu uri kuona munda uyu hmm. ndo irrigation scheme asi neniwo ndinawo wangu ipapa uri kuona apa tinodzidziswa kuti kana nguva yekurima yasvika torima chipi chirimwa oh. zwadero murimi wese anosumukira pamusoro mhm. torima chirimwa chimwe chete andiriona mm. zvese zvakangoinzana nekuti takazorima pamwe chete chibage icho eh. nenyemba idzi mm. andiriona mm. zvese zvinoinzana ah, ndiyo nyaya ndikutaura ndichiti block irrigation Oh. Yeah. Uri kuona kachoko. Eh. Block irrigation inotibetsera nenzira dzakawanda. Mhm. Mm, taura hako. Mm. Mbeu, mm. fertilizer mm. nezvimwe zvokurima. Tunotenga pamwe chete zvakawanda. Izvi zvinotibatsira kutaura nevezitoro kuti vaite sei vadzikisire mutengo pepiri tina maneja weada ehe maneja weada anotibetsera kuita sei kutsvanga musika musika uyezve achitizivisawo kuti toita sei pakukwereta apa kumabhengi hombe uri kuona nyemba idzi eh. uri kudziona ndiri kudziona eh. yehe nyemba idzi takadzirima shure mekupuhwa chikwereti nebhanga hombe bhanga hombe revarimi afc
oh, iri raimbonzi agribank ah, ah, wariziva eh. agribank uri kuona nyemba idzi dzangomira kuiva chete dzatoti nonokera mutengi uyezve kana tarima chirimwa chimwe chete panguva imwe chete eh, zvinotibetsera zvekare kuti toita sei kushandisa mvura yedu yemudhamu oh, yekudhamu ikudhamu eh.
uko hanti uri kuona chibake icho eh, eh. chatoibva mvura takuita sei takungodiritsa nyemba dzauri kuona idzi Oh. Ehe. Gore rinopera tichingorima tichingorima mari ichiita sei?
Ichipinda momwe.
Ah. Oh, Wazviona? Yeah. Mm. Uyezve tumbuyu utu mm. tumbuyu tunodya mafunde. Haya, hapana pava, hatuna chance. hatuna chance mm. tushoma nemhaka yei kana takufiridzira zvirimwa zvedu tobva tafiridzira one time one time eh.
eh saka eh, machikadzi chimondudza eh. saka uyu manager weada uyu eh. hazokutorei minda yenyu iwa shoko mm. hatori chunhu munhu uyu maneja uyu takamupuwa nehurumende oh. kuti atibetsere kuita sei kuti torima chirimwa chipi nenguva ipi kuitira kuti toita sei towana goho riri pamusoro nemari iri pamusoro uri kuona manje ah. nemaonero angu hmm. uri kuona chirongwa ichi sepo iyi kana ichibuda pa irrigation scheme apa mayoka mayoka mhm. ngaisarei iri panapa unoona kakudzidza akuperi eh. ngai chokwadi unoona pandodzokera kwedu kuguyuku eh. ndichanonyatsorondedzera maneja wedu eh. chairman wedu weimc kuti ha zvandaona kuya